Ħan żewġ żewġ affarijiet li għad. Żewġ il Mela. Eh, semmejt, l-ewwel bdejt issemmi nies li kienu parti minn din taqtija biex il-ġens Malti jissawar fil-ġens li huwa llum. Eh, semmejt il-Mikil Anton Vassalif, semmejt il-dawk li erba' li mitu uħut minnhom fi strada forni fis-7 ta' Ġunju. Eh, però ħanżewġa ma' daw il-każijiet ta' Montenegro, Electrogas, Pilatus, li kollha semmejt. Daphne Caruana Galizia f'din l-istorja fejn tiffigura? Daphne Caruana Galizia li kitbet ħafna artikli fejn tirredikola jew tipprova twaqqa' ċ-ċajt ċertu nies li kemm tara eċċentriċi. Wieħed minnhom kont jiena ġifieri, ġieli ġabet karikaturi tiegħi meta kont nagħmel il-programmi fi żmien Xandir Malta, bħala parti mit-Telemalta Corporation u iġġibni b'xi bozza ġo rasi qisni jiena xi ħadd ġej mill-outer space. Imma illum Daphne Caruana Galizia li ħadd ma ħaseb li l-assassinju tagħha fis-sena 2017 kien se jkun daqshekk fundamentali għall-kxif tal-korruzzjoni li hawn fil-pajjiż, Dina kienet b'dik is-sentenza klassika tagħha, There are crooks everywhere you look, there are crooks everywhere you look, illi sfortunatament ħafna minn dak li qalet mir-riċerka li kienet tagħmel hi rriżulta li huwa vertier, li kien verità. U llum għandna ħafna kawżi għaddejjin, inkluż proprju riċentement fejn Eks Prim Ministri, eks Ministri sparixxew. Il-problema hi, bir-rispett kollu, għala l-awtoritajiet tal-enforzar mhux qed jiċċaqalqu? Bħall-Pulizija. Għala Pulizija taqbadlek ma' xi ħadd li miskin għax hu bil-ġuħ mar jisraq erba' landi sardin u tressqu l-Qorti minn issa l-issa u mbagħad dawn l-iskandli kollha soċjali, dawn l-ammonti ta' miljuni imsemmijin, niġu b'daqshekk diffikultajiet? fejn jidħol pereżempju l-ħasil ta' flus. Għax kif semmieli xi ħadd li qiegħed hawn f'dan l-ambjent madwarna, il-ħasil tal-flus. Ħasil tal-flus faċli tiġi tgħid kif tista' bniedem jgħix b'taħt erbatax-il elf fis-sena jekk tiffriżali l-assi kollha. Iktar u iktar jekk dan il-bniedem ikollu familja, ikollu mara u tfal. Però kif xi ħadd qalli, u dan hija verità, dawn in-nies li għandhom il-kuntatti jkollhom nies oħra jqabbdu terzi persuni taħt ismijiet oħra t'għand kumpaniji oħra u n-negozju jkun għaddej minn taħt. Jiġifieri Mhux hekk il-famuż layering. Però nixtieqek tikkonkludi fuq Daphne spiex spjegajt żewġ dimensjonijiet ta' Daphne li one li inti ġieli kont bersal tar-redikolu tagħha u two li tkellmet ħafna jew irrappurtat u kixfet ħwejjeġ bħal Montenegro, Electrogas, Pilatus, Panama, eċetera, eċetera. Meta taġen daw iż-żewġ ehm, dimensjonijiet ta' defni, xi riżulta li hija fil-kuntest storiku, x'tib ta' figura? Eh, fil-kuntest storiku kienet id-dawl illi meta Malta kienet fit-tajn u fid-dlamijiet ta' dak li kien qed isir, illi meta l-poplu kien qiegħed jiġi b'għajnejh mgħottija min għalih qiegħed ma' nies illi qegħdin hemm għall-interess tal-pajjiż u għall-interess tal-poplu, dinha kienet responsabbli, irrispettivament mill-inklinazzjonijiet politiċi tagħha, li kixfet isma', dawna mhumiex l-anġli! illi qed jipproġettaw lilhom infushom li huma, dawn huma n-nies li qed ittik ftit biex minn wara darek jaħtfu l-miljuni. Allura, bla dubju ta' xejn, dak li ħaseb li qatt ma kien se jsir, din se tkun parti integrali fl-istorja ta' pajjiżna biex min ikun qed imexxi l-pajjiż joqgħod attent kif jagħmel. Purtroppo u sfortunatament qed jirriżulta ċar illi l-messaġġ ta' Daphne għadu ma wasalx fir-ruħ, fil-widejn, fl-għajnejn u fl-imħuħ ta' min qed imexxi l-pajjiż.
Mela tlaqna?